Nyirapka kita serengkap genap buah mawang ambi bela ampit nyepit mimit enda masai ke nadai. Selamat neresa petang lemai bela uchu ti bisi ba ruai. Nama sual dikena nuju leka asi pedau tabar neku ke berang tadi kini? Lama ruai kita tu petang enda ditungkun ke lampu. Nyadi baka ke lemai tu, ini deka bekunsi ke siti cherita ti. Suah ditusi ini muah ayu tauka admin page Iban. Munyo, bekenangka sebengkah penemu ti enda tau dikembuan iya nya kejahatan. Jerita tu ditusi ini muah iya maya iya agi dara kelia munyo. Orang ti nyadika jatan tu bisa amat enti nepang sebarang utai enda ngira nya utai tanam, pia mega pengawa dikereja kitai. Ngambika nyamai ini becherita au, kitai ngena nama Sumai nyadika nama Kareweng nya. Sumai bisi tujuh iku diri menyadi, ku kitai uchu. Nyadi sida sumai tu peturun ulun sebengkah ari ketuai bansa Iban ti suah ngayau mulau mungkal menua Keliok Munya. Sumai anak lumur satu, sida menyadi bisi enam iku laki semina sumai siku aja anak tuai endur. Ini sumai siku ari beliau ti chukup bisa ba menua sida iya dia. Nama ini sumai nya menti nyadika nama karung iya? Menti ngembuan penemu nyadi kejatan. Kebuah pia, laban iya suah belaban penemu enggau beliau bansa bukai ti bemunsuh enggau sida, ini sumai suah munuh orang ti enda ngerinduka ati sida ngena chara alus, enda berupai. Langgau sida sumai jauh ari rumah panjai laban peranak rumah panjai enggai dilali sida ketegal ini sumai ti benama menti nya tadi suah nepang utai tanam utai tupi orang ngujung ke tuai rumah muru sida sebilik. Langgau sida sumai kira apus batang da ruko apung meh enda bangat jauh ari rumah panjai. Ini sumai ti benemu menti jarang amat pan sut siang hari laban penemu iya ti nyadi kejahatan enda tan dayeng mata panas. Ini menti nengkani keresa baka manok, babi dini hari dalam iya pia mega sepengudah mata panas padam. Bisi dari siti mensia ti nguan rumah panjai begau. Ketegal manuk tuai rumah mayuh parai. Nyadi pemarai bala manuk tuai rumah chukup ngalitka ati peranak rumah panjai. Kebuah pia, laban genap iku bangkai manuk ti parai nya tadi mayuh dipansik nadai darah setitik. Tuai rumah nemu sapa ti bempu pengawa ngereja kekeresa tupi iya. Pagi nya mega tuai rumah ngerah bala nembiak rumah panjai ngelawa langkau mai sumai seduai ini iya menti. Apai enggau indai sumai lama udah nadai ketegal ti parai empa api maya nunu umai. Datai ba pelaman rumah sida sumai, tuai rumah ngerah bala nembiak iya ngelingi langkau sumai seduai ini iya menti. Sida sebuat bela bisi mai buluh perin ti dilanjum tajam ari rumah panjai. Tuai rumah pe niki ke langgau. Datai ba dalam langgau peda iya ini sumai udah nadai pala. Dinga deh chapuh bela Iban ba tengah laman. Perumban baban tuai rumah panjai pansut meda utai ti dikangauka sida. Tuai rumah meda. Pala ini sumai ti benama menti benung terebai deka ngagai bala Iban. Ba tengah laman tang iya enda ulih kelalu semak laban takut ke buluh perin ti udah dilanchung. Kenu ku cherita, keja tan enggai lali buluh perin ketegal penebal sereta penajam buluh nya enti udah dilanchung jauh tajam ari ngelik keja tan. Pia mega, pemesai buluh perin nyau besai agi ari rekung kejatan. Nitihka pekat manang, kejatan tu siku antu ti nadai ngembuan tubuh, tang meh semina bisi pala aja naka dagu. Barang sapa ti bisi. Danji semaya minta bantu antu kejatan, dia deh urang ti minta bantu nya tadi deka nyadi antu kejatan. Urang ti beguna ke antu kejatan tu ku kita uchu. Enda ibuh kiruh begiga tama kampung jerung ngiga jelu pia mega ikan laban antu kejatan deka mantu sida ngiga. Nya meh kebuah urang ti nyadi antu kejatan jarang pansut ari rumah. Maneng mega bisi nangkan tuai rumah ngasuh sida mangkung pala ke jatan ngena tebu chelum. Laban kenu ku Maneng, antu ke jatan alih bulu laban tebu chelum ketegal tebu nya tadi jauh besai ari ramal buh antu ke jatan. Beguai tuai rumah ngerah bala nembiak iya nyimpung tebu chelum sebatang siku lalu ngasuh sida mangkung pala Kejatan ini sumai enggau tebu chelum nya tadai. Nama agi deh danjan meh ini sumai pagi nya. Bangkai ini sumai mega lalu ditunu bala tuai rumah ba tengah laman iya nya mega. Sumai ti meda ini iya parai semina nyabe aja. Bala menyadi sumai laki ke enam iku nya tadi diasuh tuai rumah dibai ke rumah panjai. Sida lalu diambu nyadika anak sapa bagi peranak rumah panjai ti deka ngibun sida. Retung meh bangkai ini sumai nyadi abus pagi nya. Abus ini sumai dibuai ke dalam lubuk siti. Sumai enggai dibai tuai rumah pulai ke rumah panjai. Kediri-diri meh tudah tuai sumai nguan langgau. Sinu mega tudah tuai sumai ngenang pemarai ini iya menti. Tang nama meh daya tudah tuai ini iya udu menyati orang rumah panjai. Pia mega udu nepang pemakai orang. Suah udah diberi gerah ngambi badu. Ngaga pengawa baka nya tang ini iya menti enggai mending majak ke penemu diri ti ke papas enda lantang meda pengidup orang bukai senang mimit ari iya. Bisi deh malam siti benung sumai ti indu. Enda mukai-mukai iya bisi ninga munyi anak manuk bekeciap ba sebelah tengah laman. Ninga munyi nya iya pun lalu nukang ke pintu langkau. Peda iya siku antu kejatan benung terebai nuju iya. Gamal antu kejatan naka iya penyai kenu ku tudah tuai. Gamal antu kejatan ngeli iya juring baka pati ikan baung. Buk iya naka pemanyai nya sedepa. Tang meh utai ti nyelai ku sumai. Antu ke jatan nadai mua baka mensia, nadai mata, idung, mulut, semina bisi taring juring. Sumai ti meda antu ke jatan nuju iya nadai ulih ngaga apa nama, sumai semina mampu mua iya aja. Sepi sumai utai dipeda iya lalu petang. Sumai luput. Ngeleda ari luput. Sumai meda tubuh iya biah dibalut darah bau lang. Meda pendiau diri baka nya, berumban tudah tuai Sumai ngelawa ai lalu mandi. Ba tebing ai Sumai kena ngenung meda pengelain diri. Perut iya asai ke udah baru tembu majuh, kenyang penapat. Sepengudah tembu mandi, Sumai pen lalu mulai kediri ngelawa langkau umai. Enda mukai-mukai Sumai meda tuai rumah enggau Manang. Udah degi-degi buat mua langkau iya. Endu. Dik udah nyadi entu ke jatan. Babi bindu aku siko parai malam tadi nadai darah setitik dalam tubuh. Bini aku bisi meda pala dik terebai kulu kilik ngelingi sangkau babi aku mulut dik abih dibalut darah keno ko bini aku. Pia ketu rumah bejako enggau sumai. Tudah sumai temati ku tu uco enda nemu deka nyaut laban tudah tuai enda nemu diri nyadi antu kejatan. Semina iya berasai nyelai ngasai ke perut iya kenyang baka udah major. Aku ngai ngachau dek endun laban dek enda salah. Aki ini dek kelia munya bisi danyi semaya enggau antu kejatan. Nya meh kebuah tujuh serak peturun kita, anak indu tuai deka nyadi ke jatan. Udah tu ila badu dengachau keresa orang rumah panjai giga meh jelu ba sebelah kampung. Udah tu aku deka ngelai kompaun rumah panjai ngena tebu chelum, perin. Enti deh bisi meda dua bengkah utai nya, anang dengachau iya. Enti dik ngachau, aku deka munuh dik baka ini dik menti. Pia ko Manang meri jako tangkan ngagai Sumai. Sumai semina nyabak aja ngenang nasit diri ti nyadi antu kejahatan ukai ari peneka ati iya, tang meh ketega ulah ti enda manah peturun iya. Bepun ari nya, kejatan sumai enda agi ngachau keresa orang rumah panjai ti udah dikelai manang ngena tebu chelum enggau perin. Kenu ku jerita, sumai parai ketegal munuh diri nating diri ke dalam ai ketegal bai laki iya sarak. Antu Kejatan tadi lalu nyerak anak tuai Sumai ti indu. Nyadi purih pantih Sumai diburu ari menua nya lalu enda ditemu endua sida diau nyentuk ke diatu. Kenu ku ini embuh ayu, peturun Sumai agi bisi ba menua nyentuk ke sehari tu, iya nya peturun ulun ti kala beridup begulai enggau Antu Kejatan.